Wei deɛ wɔn mma gyina ha akyɛ. Adɛn na wɔyɛ saa? Afei a mahu nkura na wɔtwe ma so ei na adeɛ na wɔyɛ me. Angie. Ah, wonkasa me ho. Nso wopɛ sɛ menka dɛn? Sɛ magyina ha akyɛ dodo. Sɛ ɔpɛ ne yɛ a wobrɛ.
Me maka to me maame koraa de Angela.
Angela
woo Angela
see me me do di nko abɛ twere twere nyom so oh that was just by the way no kre no ma gyina ha kye unse ukɔ areas na ukɔ hwehwɛ obi na unse obi anni me wɔ ha wɔn betumi kora pae wo krɔmfo na me se enye hwe me yɛ sorry ti ofie no wo sɛ wɔ he um efie 1 2 3 deɛ toa wei no so too mu. Saa well mate sɛ wei deɛ ɛnɛ deɛ metwa wɔ ano abɛgyina anim hɔ no abɛfa me ɔho mate aha bet
deɛ ɛsɛ mehia no sɛ yɛ w'adwene yie ɔho matwa kwan abrɛ ɔ sɛ ɔma mehu sɛ wofili me mentoa so anaasɛ womfili me menyi m'ani because mebaa story baako pɛ ɔsɛ tɔ mo brɛ me tɔ tilapia ma me so so metɔ ba saa wohu sɛ yɛsei so ɔho dɛ mekyerɛ wo no wo mfeeli bɔe no ano ama mahu na ma move on because me me dɔ wo wɔ makoma mu mepɛ sɛ mesesa wabrabɔ o nice girl ho dɛ mekyerɛ wo no makɔ didi didi nkunku koraa ne perfume perfume bia no a mepɛ sɛ megye brɛ wo ah ei sɛe
mɛma ayɛ a mo pɛ ɔba a mo kasa papa dabi dabi na sɛ wokora dɛ menka hwɛ nkyerɛ o
Ah! Nti wei yɛ ani? Ani no no, me dɔ wo, me dɔ wo nti na ah! Me feeli wo nti na me mpɛ sɛ me yɛ yɛ mɛkeka nkwasi asɛm biara a obu bɛfu me no. Ah! Me dɔ wo ate, ɛnyɛ agorɔ na meka di. Me me ni time o. Ɛha na me gyina koraa me mpɛ, me yɛ adeɛ wɔ fie. Me se, Pɛ dee biaa ho woa wo feeli sɛ wo yɛ ok wahu me nko tena baabi na me nhyɛ da nspɛnde wɔ wo ho wo ntumi nka date ɛna da biaa woayɛ busy nti wo ntumi nyi da baako nsi hɔ sɛ Ɛyɛ wo pɛ dee a wode me bɛ pie ah me pɛ sɛ me kɔ kyele wo me bɔ wo ho ka ah.
Ɛne nyame pɛ ɔkyena.

Wosi ɔkyena ɔn? Ɛɛ ɔkyena.
Sɛ wɔ se mempɛ date mma wo a na mama wo ɔkyena. Nti sɛ adeɛ kye nso no na wamma a, yeah ɛkyena nko a. Wamma a wasɛe me plans. Ɛkyena.
Okay. Mate, ɔkyena ɔn? Ɔkyena.
Ada mekae nta so gyina m'anim. Dabi sɛ na menim sɛ ɛbɛyɛ early saa. Ahu. Nti ɛho dɛ nko ara nti na mede yɛ saa no, nyɛ bɔne nnim, why? Wonim sɛ wontumi mba a, Oh, mɛba, anaa me, me, menyɛ deɛ mɛyɛ. mɛba,
mɛba, wonni problem, why? Mate, Mɛba, mekɔbɔ wo ho ka, wate aseɛ? mate. Ka wonim boutique bi a wɔahyɛ da atarget nneɛma a wopɛ koraa a nka m. Oh, ebi wɔ aseɛ ha yi a, yɛ fie no nkyɛn hɔ.

Mate.
Alright. Eish. Deɛ yɛ serious o. Bi a me me nim sɛ ɔde me bɛhyɛ bɛyɛ two months time na ɛkyena nko a na me mɔ one city. Yeah, and they also me me me kɔ yi sneakers ni bi tɔn. Aboa yi ma tɔ agu hɔ a menya baabi a koraa mfa nkɔ.

Nti wode yɛne hye yɛne yɛne wie bia na yɛnyɛ session no kama na yɛ sɛ yɛnko hyia. Ai. oh mene bi bɛba mene bi bɛba. Dabda me nuaban deɛ mema ne mpie hwɛ. Yɛ kɔpɛ amanfoɔ deɛ sɛ mefa me nuaban pie. Wate bi da. Okay mate mate. Nti wodeɛ biribiara ni a na maama yɛ dɛ. Mahala wae. Nsuro.

lalai bebree aba. Wow. Aha, ɛna obi ka kyerɛ me sɛ park na ɛwɔ ha no, ɛyɛ a na boys ɛbɛgu so bɛbobɔ bɔ. Oh, wɔyɛ wɔn bɔ bɔ wɔ ha sɛ ɛtɛm bia boys no. Nti ka me de nneɛma no na ɛbɛkyerɛ wɔn nti mahu na me de bi kyerɛ wo sɛ nka ɛyɛ wo lie a. UK UK nneɛma de me po bro. Ɛna ɛyi bi ma me hwɛ. Hey! Sneakers. 41.
Na mpakyɛ wo nan size. 41.

Ao nneɛma wei deɛ ebi wɔ fie koraa no a wode agu bɛgye sɛ nnuru bɛyɛ adwuma. Ah me me sister onya onya nkɔɔe o nneɛma bebree wɔ hɔ bɛyɛ asɛ mepɛ sɛ me ma no hu sɛ aha market na ɛkɔ nti sɛ wotɔ wei no na mekɔ a mɛka. Oh me me obi a metɔ nneɛma paa mepɛ dressing nti agya wobɛyɛ no dɛn nti ɛyɛ a na woayɛ.

ɛnna mɛsɛe mo mos bro hwɛ ɛnɛ combination si na mobɛkɔ ame mehu sɛ o oh. wayi yɛ aho nneɛma a mede bɛbrɛ wo no saa ɛna deɛ ɛteɛ no sɛ mesɛ ah. pɛ gus kura ho meyɛ artist bi a mewɔ new york tv hmm. metwa twa soasoa comedy na mentale no mempaboa nyinaa yɛ dɛ dadada ah.
nneɛma wɔ hɔ bebree mista de nneɛma aba na sɛ wei no

Ɛnyɛ sɛ bi a biribiara, me ho na akyere me. So wahu? Woyɛ rare nigga, mebue wo key. Kala bi a makɔ hyia no, wahu? Aii boys boys nana. Oh ɛnyɛ easy o, nice girl. Me feeli girl no wɔ m'akoma mu but killer, egya nni hɔ. Wahu? Nti me ne me me me kuo a ɛyɛ ara gya, me ne no dididi nkɔmmɔ ara na me ama no kɔ prɛɛ me. sɛ mede no repue. Wahu? Enti mekaa sɛ mede no repue no ara na ɔde me hyɛɛ ɔkyena. Enti wei koraa anka mpaboa a me sista de abrɛ me sɛ me ara menhyɛ o, ɛna merekɔtwa no. Na ɛsɛ sɛ ɔnni kaprɛ.
Killer.
Word nigga! By Kalanya aka, woamfa no ampue a ɔnte ase, ɔbɛka sɛ woyɛ broke nigga. Hɛɛ, boys no, na yɛnni kaprɛ anaa afei ɛha se yɛtɔn yɛn ho nneɛma? Enti mepɛ sɛ, ah, ame wei, wei sei, nka Mewɔ boy bi wɔ kuro foro mu ɔno na ɛhwɛ ɛyi ɛ stool boutique no wei mede kɔma no a obetwa no bɛyɛ six hundred cedis. Ɛsɛ wobɛtɔn chains ne watch no nyinaa o. Bɔsu o mesee sesie a woka sɛ me Gucci belt no koraa wobɛtɔ a mɛtɔn ama wo. O bro ɛneɛ tete me so na mentoto ne nyinaa. Wei no paa deɛ two hundred cedis wei deɛ last. O bro mepɛ sɛ megye ne nyinaa o na megye gyigyi chain ne ne watches ne nyinaa o mpaboa kura ɛsɛ ɔkura a wobɛyɛ koraa no a. Bɔsu Ame ka se bi nti ɔ yɛ nya afa adamfo awie. Ɛndeɛ sei girl no girl no sei girl no nti na wobɛtɔn saa nneɛma wei koraa. Ɔse Nyankopɔn na me momos no a woka no koraa no ebia ɛhɔ na mede no bɛkɔ ɔsɛ mehu sɛ wodi nkɔmmɔ momos Ah! yɛn nyinaa yɛbɛtumi akɔhyia Fresh girl wohu akwadaa no a forget it but mempɛ sɛ ɔbɛhu sɛ meyɛ broke nigga nti meretwa wei no meretwa nneɛma no metwa a na mede akɔsɛe no adwene Hey! Kumasefoɔ boys! Ɛnyɛ easy o Hey yɛbrɛ o Osenkrom boys!

Na me manya daw anka menni saa nkɔmmɔ no nkyerɛ wo. Wei ne deɛ yɛ na hu deɛ ɔyɛ o. Bag no so koraa wobɛtɔ koraa mɛsɛ atwa because mempɛ mekɔ sɛɛ ka la adwene o. Na mepɛ nneɛma akɔyɛ adwuma o. Wonni problem
meba ee. Ma memfa me number ma wo ɔho. Mamfa me phone amma pressure nti mamfa phone koraa anhyɛ me ho o. Hai deɛ mma bɛyɛ ee. Fresh girl bi o. Wo de moro sɛ me me gye wo number a wo pia a yɛ yɛ bɛ hyia fresh girl.
Nneɛma deɛ mu ɔfɛ nneɛma mu ɔfɛ paa. Twenty four thirty
saving officially James. Wow okay wo de so wɔn so agya ne fie nti me frɛ a bɛ ba. Ɛbɛ kɔ wo de frɛ na na mi mi mi nya wo line no anaasɛ test me WhatsApp. Ɛ abom.

Ɛbaa nya afei na akɔbu obi pono sɛ fa wɔta bi anaa ɛka no sɛ light bill brɛ me o. Dabi dabi dabi, nkwasea laa bɛyɛ no no. Mekimi nko ara na obi bɛtena afie wantu ɔyɛ pɛpɛ ɔyɛ ne sika hwɛ maa. Kɔmu mos na ɔde akɔgye nsa. Ɛndɛ million tumi kɔ sɛ ɛndɛ million a day. Wobɛtena afie so wobɛhan daa koraa wontua ka. Alɛ. Adɛn?
Merekyia no.
Worekyia no? Ayiko. Adɛn, wonni no anaa?
Oh, egye sɛ wobisa no.
Bro, wonni no? Adamfo no no, afei no mahyia no agya. Ɔde nneɛma bi brɛɛ me sɛ mentɔ. Ah, okay, bye. Nneɛma no nso mu ɔfɛ, mpaboa.

Lake, sɛ ɔse saa na yɛfrɛ wo anaa anyɛ saa? Na berɛ hewa na ɔso adamfo no no? Seesei na mehu no, wɔde guusu bi na ɛbɛkyerɛɛ me sɛ agya, mehu sɛ mepɛ mpaboa ne ayi bi, na wɔde bɛkyerɛɛ me sɛ ne sista de nneɛma afiri UK aba. Nti wɔretwam koraa na ɔhuu me na ɔse wanya gɛɛ bi na wɔde no repii, na gɛɛ no ɔno ɔnni kapre na wakɔ yɔɔbo akyerɛ gɛɛ no. Nti wɔantɔn nneɛma no a, hwɛ a ɔnnya bi nyɛ dɛn? Ɛmfa no bi kɔ. Dabi, dabi, na mese

Hɛ na wowɔ fon saa hɛ wɔ fa bag no kwasia de sɛ wo nneɛma saa hɛ. megyina hɔ yɛ kɔn sɛ meka sɛ mɛpia kɔmu mu sene Gyina hɔ na ɔse aah obi aka akyerɛ no sɛ park no a ɛda ha no sɛ yɛ boys guo nti ɔde nneɛma yɛ dɛn ɛbɛkyerɛ mu sɛ walakyɛw na nti wo na wɔpɛ wo ho sika de wapue maka akyerɛ wo o maka akyerɛ wo Ghanafoɔ mmarima no wɔn kasa wɔn a wɔn kasa bɛ baabi wɔn na ɛni hwee o wɔn na ɛni hwehwehwehwehwe Sɛ ɔno no wode wo bɛpie nti na wɔtɔn ne mpaboa na ɛde ɛbɛfo wapie ɛyɛ fine paa yɛbɛhwɛ wawura me fie nti sɛ biribi asiesie ɛbɛka sɛ ɔbaa fie na ɛde biribi asi baa mɛkyena bɔnten
brasere deɛ ɔnyɛ ɛhye nti wodeɛ fa kyɛ no ei hey, kumasefoɔ boys no bi kasa sɛ me sister wɔ UK no wabrɛ me nneɛma na yɛ sɛ ɔfiri so dwa koraa wɔnkɔ obi da na wo sister ti sɛ deɛ ɛkɔ ɔkɔ aburokyire Ok, yɛbɛhyia. Wanyɛ biribiara? Mhm. Kɔ yɛ kɔ na kɔpɛ biribi ɛmu mi na kɔm dɛ me. Sika ni hɔ. Kɔ kɔ da deɛ bi to ɛyi kɔ na kɔfɛ bi. Na fa bi ka ho.
Kɔ na kɔ yɛ ne gya fa bi ka ho fa bi ka ho. Fa bi nka ho nyɛ sika a womfa ma mɛmɛ de. Boy yi paa yɛ fun. Ei! Na saa Ghanafoɔ boys sɛ na ɛsɛ deɛ teɛ. Na wokɔ hyia ɔbaa na oh. Me ni bi o, so ɔbaa no ɔbɛpɛ o, so ɔmpɛ o, no agya no ɔkɔ. Ba wasa akɔ tɔn ho sɛ deɛ wowɔ biribi na berɛ a woni hwee na atena get. Hey! Saa laalaa wei ara na nkurɔfo yi de tea. Ayɛ sɛ nka ɛnyɛ Nyame na mbɛpie yɛn nsuo a, nka wɔabɛtwi akoa no bale. Wɔaka ne mu. Wei no wɔadi n'akyi na wɔde nyinsɛn akɔbrɛ wo. Hey! Kumasefoɔ boys yɛn ani ate. Yoo New York ahwɛfoɔ a mohwɛ me Nyame nhyira mo nyinaa Nyame nto mo nkwa nna mu Ɔmma mo nkwa tenten Wanyɛ mo akoma so adeɛ ama mo eh Sɛ mo hwɛ a eh scene yi a sesia yɛ play yɛ a Afutuo bebrebee wɔ mu Wohu sɛ deɛ ɛsi ewiase rekɔ no Titiriw mmarima ne mmaa a ɔmo kasa bebrebe wɔ yɛn man yi mu Titiriw ɔman Ghana Me wɔ, me nni, ɔse me wɔ Me nni, ɔse me wɔ. Ani hwɛ hefa? Wiase so. Ɛkɔ ara ba besi n'akyi. Wonni bi a, wiase no, na wosrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmmoa no ara so nya bi. But wonni a, susu kasa, kasa nyɛ. Barima a wokasa bebrebe, ɔbaa a wokasa bebrebe, ɛyɛ twa so na ɛpɛ biribi yɛ. Wahu Lil James? Onni hwee o, onni ne ho hwee, nso ɔkɔhyiaa ɔbaa no. wopɛ no no, wɔka sɛ sɛ ɔwɔ nneɛma bebrebe, Azumi waa sɛ wanni ne ho hwee. Ɛkɔɔe ara bae sɛ ɔno ankasa ne nneɛma na ɔyɛ dɛ? Ɔretɔn. Yɛn nuanom mma, mmarima bebrebe wɔ saa su no a wɔde nam wiase. So woahu? Mmaa nso bebrebe wɔ saa su no a wɔde nam asase yi so. Ɛnyɛ wiase no wonni a, ɛmfɔɔso sɛ wowɔ. Bae bɔ mpaeɛ sɛ Nyame mfa wo so na wo deɛ nyɛ dɛ? Mma wo. Afotuo wei na mede reto mo, New York ahwɛfoɔ. Da biara meka sɛ afe wei sei no, nnaadaa no adɔɔso, ntorɔ no adɔɔso, momma yɛn ani sei no nna hɔ. Na sɛ Nyankopɔn mmaa yɛte ase yi deɛ, mewɔ gyidie sɛ Nyankopɔn bɛma obiara nso ne ne deɛ. Yɛamma yɛn ani anna hɔ a, amanfoɔ bɛtwe yɛn kwan dam o. Amanfoɔ bɛ twi yɛ bale. Ɔmo de nneɛma bi ba bɛ atakere yɛ yi. Wɔ wɔ zi kɔ si abɛ takere yɛ yi. Mo awia yɛ nneɛma. Me wa nsi ɔni hwee. Oh ma bɛ si yɛ ɔbaa. Oh me mansion ni oh. Me papa ni wɛ yi oh. Me maame ni wɛ yi oh. Me wa sɛ ɔboa. Ba wɔ pɛ wo nti. Ɔtwi wo wie a ɛno ara no no. Me nkaa sɛ ɛɛ dating nyɛ. Ɛyɛ. sɛ wo ho nso yɛ nko a wonyaa so no deɛ deɛ, ɛyɛ sɛ ɔne no bɛtena. By hwɛ sɛ nipa no a wo ne no retu anamɔn no, ɔbɛboa wo anaasɛ ɔremmoa wo wɔ abrabɔ no. Sɛ mpanimfoɔ ka asɛm bi sɛ awareɛ ɛkwan wa. So wahu? Ewiase nso ɛwa. Ɛkɔ ara saa ba bɛsi n'akyi. Nipa no sɛdeɛ ɔteɛ biara sɛ wopɛ no a, ma no nhu sɛ wopɛ no. Ɛmfa ho ne n'atade bi a ɛhyɛ no pi a ɔde wo bepia akɔtena baabi a ɔbɛgye w'ani nti na worekɔpɛ no. Dabi. Baa deɛ ɔwɔ no, sɛ wopɛ a, ma w'ani nsɔ na ne no ntena. Me nuabaa, me nuabarima, ɛno na ma ne ne no ntena. Nka sɛ, Me deɛ mepɛ nipa a ɔte sei, mepɛ nipa a ɔte sei, mepɛ nipa a ɔte sei. Na nipa no a ɔnni bi no, daakye wonim deɛ ɔbɛyɛ? Wonnim da biara da. Nyankopɔn, ɔyɛ ne mmerɛ ne mmerɛ biara pɛpɛɛpɛ. Ebia nipa no ne mmerɛ na ɛnyɛ dɛn? Ɛnsoeɛ. Ebia nnipa no a ohunu sɛ wɔayɛ hyɛnhyɛn kɔ no, ebi koraa no ɔno koraa onni kapere o. But nnipa no a wommu no no, ebia ɔno na Nyame ahyɛ biribi ayɛ dɛn ama no. Me nua dɔfoɔ, momma yɛmfa afotu wei na yɛmfa mmɔ yɛn bra. Yɛnim sɛ yɛde bɔ yɛn bra a, ɛbɛboa yɛn. Mesrɛ mo momma yɛn ani nna hɔ. Ne yɛn nyinaa mfa saa scene wei nyɛ yɛn ho afutuo. Meda mo nyinaa mo ase. Nyame nhyira mo nyinaa mo a mo wɔ akwantuo mu, mo a mo wɔ Ghana. Nyame nhyira obiara na afewei Nyankopɔn nyɛ obiara akoma so adeɛ mma no. Na afewei sei ɔbonsam biara a wɔde n'ani bɛsi mo so ahwɛ mo adwuma no, mesrɛ Nyankopɔn sɛ ɔmma no sika nkwiri na ɔmfa nkɔ Mampɔn kuw mu hɔ na ɔmfa nkɔ twitwa nnua no a ɛwɔ hɔ no. Na w'ankasa wosi Mampɔn kuw mu na sika nkwiri no, wohu sɛ wode twa kontomire koraa ɛbɛyɛ yie a, ɛno wala. Nyame nhyira mo nyinaa. Meda mo ase.